Voilà, mir haten de Moie Regierungsrot, wou mer de Point gemaach hunn iwwert d'Situatioun an och eng Rei nei Mesurë geholl hunn fir d'Lutte géint de Coronavirus. Mir sinn an engem ganz seriöe Moment vun dëser Kris an et gëtt an den nächste Stonnen an den nächsten Deeg och net eng manner ugespaante Situatioun hei am Land. Op den Dag vun haut, a mir hunn elo just déi lescht Zuele kritt, hu mer zu Lëtzebuerg 15 Doudeger am Zesummenhang mam Coronavirus. Ee vun dëse Persounen ass ee Patient, deen zu Lëtzebuerg am Kader vun deem Accord, dee mer och mat Frankräich vu Mulhouse hei opgeholl haten. Hannert dësen Zuele vu 15 Mënsche stinn 15 Familljen. Et stinn 15 mol e Frëndeskrees, Aarbechtskolleegen oder Frënn an. 't ass ouni Zweifel e schwéiere Moment fir eis alleguerten, awer och fir déi direkt Betraffen nach méi. Ech wëll hinnen am Numm vun ons all och ons déifst Gefill ausdrécken. Et wäerten och weider Mënschen Affer ginn vun dësem Virus. Mir mussen eis dorobber astellen a seriö an an aller Serenität domadder kënnen ëmgoen. D'Madame Lenert wäert méi spéit nach méi am Detail op déi aktuell Zuelen agoen an och op déi méi spezifesch Donnéeën. Et ass wichteg ze verstoen, datt et keen typeschen Affer vum Virus gëtt. Et sinn zum Deel Mënsche mat verschidde Virerkrankungen, et si Mënschen, déi u Symptomer stierwen, déi net onbedéngt op de Virus zeréckzeféiere sinn an awer och nach zousätzlech de Virus a sech haten. Ouni Zweifel awer ass de Virus extrem schiedlech an eben och vereenzelt déidlech fir Leit, fir déi Vulnerabel an och fir déi, déi schonn gesondheetlech ugeschloe sinn. Net just fir si, awer besonnesch fir si. Mir mussen deemno och déi Disziplin weider oprechterhalen. Mir mussen eis selwer eis alleguerten an och déi méi vulnerabel Leit schützen. Mir mussen doheem bleiwen, esou vill et geet, a mussen de Kontakt mat de Leit esou vill et geet och begrenzen oder esouguer vermeiden. Den Ufuerderung vun dëser Kris nach Besser kënne gerecht ze ginn, hu mer wéi gesot de Moien och eng Rëtsch vu Mesuren ugeholl. Dat betrëfft notamment d'Méiglechkeet fir e Maximum u Personal och aus dem Gesondheetssecteur kënnen ze mobiliséieren. Mir hunn dofir e Règlement grand-ducal ugeholl, wat eis erméiglecht Dokteren an anert Personal iwwer e Contrat à durée déterminée an der Fonction publique kënnen ze integréieren a si esou fir d'Zäit vun dëser Kris och zur Verfügung kënnen ze hunn, fir an de Spideeler an de Centres de soins avancés kënnen och ze schaffen. Et ass dat eng Mesure, déi all déi Leit, déi net an engem Statut vu Salarié sinn, also déi liberal Dokteren oder Infirmieren oder aus dem Secteur, a si kënnen am Kader vun engem exzeptionelle Contrat à durée déterminée, also wéi gesot als Employé de l'État agestallt ginn. Mir brauchen all eenzelnen deen hei hëllefe kann. Ausser hu mer och deem hu mer och eng Rei Derogatiounen am Code du travail virgesinn. Esou ass et zum Beispill fir d'Zäit vun der Kris méiglech méi ze schaffe wéi dat soss de legale Kader méiglech mécht. Mir sinn elo am État de crise a selbstverständlech dës Mesurë limitéiere sech och op den État de crise, datt een op e Maximum vun 12 Stonnen den Dag ka kommen a 60 Deeg Sicht Stonne, pardon, an der Woch. Dat doten ass och eng Demande, déi och aus dem Secteur kënnt, och an de Maisons de soins, de Gesondheetsberuffer. An dat ass och geduecht fir déi Beruffer, déi am Fong virgesinn duerch déi Exceptioun, duerch déi Wichtigkeet, dass déi essentiel am Fong sinn, och fir dass mer kënnen weider fonctionnéieren. D'Limit, déi hu mer och elo geännert fir d'Studenten, soss duerfen déi jo maximal eng gewëssen Durée maximale schaffen, dat hu mer och opgehuewen. Si kënnen elo iwwer e CDD fir 40 Stonnen d'Woch och agestallt ginn an net just fir 15 Stonnen, esou wéi dat bis elo de Fall ass. A se sinn, dat sinn och wéi gesot alles aussergewéinlech Mesuren, déi och just gëlle fir d'Zäit vum Etat de crise an sinn och frou, dass den Aarbechtsminister déi lescht Deeg och Diskussiounen hat mat de Gewerkschaften, fir och déi dote Mesuren am Dialog mat hinne kënnen z'annoncéieren an eben och ze preparéfir, dass mer de Moien och am Regierungsrot déi konnten unhuelen. Et ass eng aussergewéinlech Zäit an dofir hu mer och decidéiert, dass déi Leit, déi op der Sich no enger Aarbecht, also bei der Och bei der ADEM sinn hire Statut och automatesch bis Enn vun dëser Kris musse kënnen behalen, och wa se en fin de droit wieren. Wat de Chômage partiel betrëfft, hu mer de Moien och festgehalen, dass kee manner wéi de Mindestloun ka bezuelt kréien. Dat bedeit, dass d'Salariéen, déi fir de Mindestloun schaffen an elo awer an der Kuerzaarbecht sinn, dat heescht nëmmen 80 Prozent jo vum Mindestloun och sollte kréien, awer de ganze Mindestloun bezuelt kréien. Dat heescht, de Mindestloun bleift de Mindestloun. Mir wësse wéi schwéier et och ass an dowéinster wore mer der Meenung, datt de Mindestloun misst och garantéiert gi fir déi Leit, déi am Moment dann eben och am Congé, am Chômage partiel wieren a wéi gesot nëmmen 8 Prozent vun hirer Pai soss giffe kréien. Mir hunn och de Moie weider eng Decisioun geholl am Kader vum Congé pour raisons familiales, Dës Mesure gëllt weider, well och weider d'Schoulen net op hunn an och d'Crèchen zou sinn. Also dat heescht, dass och en Elterendeel muss bei de Kanner bleiwen. Allerdéngs kann ee just op e Congé pour raisons familiales zeréckgräifen, wann et soss keng aner Méiglechkeet gëtt, d'Garde vun de Kanner doheem z'assuréieren. Et kann et kann een net de Cumul vun engem Chômage partiel a vun enger Congé pour raisons familiales hunn. De Chômage partiel muss priméieren. Deemno kann een, wann een am Chômage partiel ass, kee Congé pour raisons familiales Ufroen, respektiv weider dovunner profitéieren. Dat selwecht gëllt och fir en aneren Elterendeel. Wann also an enger Famill een Elterendeel ënnert de Chômage partiel fält, ka weder hie selwer, awer och net dann deen, dee mat deem doheem ass, de Congé pour raisons familiales ufroen. Zu dëse Mesuren huet de Vizepremier an Aarbechtsminister Dan Kersch och direkt no eis eng Pressekonferenz, fir hei méi an Detail kënnen drop anzegoen. Mir hunn och eng Rei Mesuren, déi déi indirekt Repercussioune vun der Kris betreffen. Esou kann den Ament och zum Beispill kee Locataire aus der Wunneng, wou en de Moment lieft, och erausgesat ginn. Mir hunn dës Woch, wéi gesot, den Déguerpissement en suspens gehal. Dat heescht, dass och keen elo vun haut op muer gi virun d'Dier gesat ginn. Mir hunn och de Moien eng Dispositioun geholl iwwert d'Reesagence, wou den Delai fir de Remboursement vun enger Rees, déi annuléiert ginn ass, fir d'Dauer vum Krisenzoustand suspendéiert gëtt. A wéi gesot, eng Oplëschtung vun dëse Mesure wäert Der beim Communiqué fannen, deen elo och un d'Press gaang ass oder wäert goen. Mir hunn iwwregens och nach de Moien e Budget vun 800.000 Euro deblockéiert fir d'Initiativ CEPI. Dat ass eng europäesch Initiativ, och nach mat anere Partner, fir d'Recherche géint eng Impfung fir de Virus ze, also wéi gesot, eng Impfung kënnen ze developpéieren. An do ass Lëtzebuerg och Partner vun dëser Initiativ. Ech wëll nach emol ënnersträichen, Mir huelen exzeptionell Mesuren a mir gi wäit a mir ginn och bei villem méi wäit wéi al aner Länner. Dat gëllt zum Beispill och fir d'Ekonomie, déi am Stëllstand ass. Zu Lëtzebuerg si proportional gesi vill méi Leit den Ament am Teletravail oder am Chômage partiel, wéi een dat an anere Länner och gesäit. Mee mir mussen elo weider staark an disziplinéiert sinn. Ech hunn Iech virdrun déi lescht Zuele gesot. Mir hunn all en Deel vu Responsabilitéit an des Zuele soe genuch aus. Madame Lenert.
Jo, eis Prioritéit ass nach wie vor dorobber ausgeriicht, dee Virus esou gutt wéi méiglech an de Grëff ze kréien, esou gutt wéi méiglech duerch déi Kris ze goen. Mee si wäerten net stoe bleiwen a mat enger Zuel vun insgesamt 15 Doudege säit dem Ufank vun der Kris, musse mer eis bewosst ginn, dass nach déi schlëmm Wochen eis bevirstinn. D'Altersmoyenne vun deene Verstuerwene Stand haut läit bei 80 Joer. Ech géif awer gären ënnersträichen, dass deen déi jéngste vun de verstuerwene Leit just 53 Joer hat. Et war eng vulnerabel Persoun, Mee dat weist Iech, dass mer net just hei vun engem Virus schwätzen, deen elo exklusiv giff eeler Leit treffen. Ech giff virop och vun dëser Plaz gären de Famillen an de Bekannte vun deene Verstuerwen och vu menger Säit mäin oprichtegt Bäileed ausdrécken. Op haut ass d'Gesamtzuel vun de Covid-positive Fäll hei zu Lëtzebuerg bei 1.605 Persounen ukomm. Dovunner sinn 1.435 Resident. Den Duerchschnëttsalter vun deene Persounen, déi positiv getest sinn, läit bei 46, a mir hunn dobäi, esou wéi dat och d'Tendenz an anere Länner ass, eng liicht Majoritéit u Männer, 54 Prozent si Männer géint 46 Prozent Fraen. Zu de Leit, déi nees gesond sinn, do sinn d'Zifferen haut nach ëmmer net opschlussräich. Ech kann Iech se awer ginn, Offiziell hätte mer laut der Definitioun, op déi mer eis baséieren, 40 Leit, déi geheelt, als geheelt giffe gëllen. Ech géif awer dozou gäre preziséieren, dass eng Zäitspann vu 14 Deeg do agerechent gëtt. Dat heescht, ab deem Moment, wou ee positiv getest ass, ass e Mindestabstand vu 14 Deeg an och d'Absence vu Symptomer, déi do derbäi kënnt. Dat heescht, déi Zuel vun geheeltene Leit, déi wäert vill méi eropgoen iwwert déi nächst Deeg. Dat ass dat, wat ech vun Ufank un ëmmer annoncéiert hunn. Dat ass réischt ab der nächster Woch iergendwou sprechend. Dat kéint erschrecken, wann een dat elo esou héiert. Dat ass awer eng ganz normal Saach. Déi Leit sinn wäitgehend schonn alleguerte gesond an deem, wéi se sech spieren, mee statistesch gesinn erfaasse mer se réischt als sollech, wann deen Espace respektéiert ass. Insgesamt Zuel vun Tester, déi mer bis gemat hunn säit Ufank der Kris, do leie mer bei 13.738 an domat si mer weltwäit, op alle Fall en Fonctioun vun deenen Donnéeën, disponibel sinn, dat Land, wat am meeschten test. Dat wäerte mer och weider esou maachen. Mir hunn eng ganz breet Testpolitik, déi mer, déi mer och systematesch asetzen. Dat heescht, wa mer d'Kombinatioun hunn, eng Persoun huet Symptomer an ass vulnerabel, da gëtt systematesch getest. Dat ass dat, wat mer säit enger Zäit maachen a wat mer och weiderhi wäerte maachen. Zu den Hospitalisatiounen géif ech Iech de Stand vun haut de Moien 9 Auer duerchginn. Do si mer bei 148 Persounen, déi hospitaliséiert sinn zu dësem Zäitpunkt. Dovunner leie 25 Persounen op der Intensivstatioun. Bei deene 25 Persoune sinn och weiderhin déi sechs Patienten aus dem Mulhouse, déi mer hei aus dem Grand Est opgeholl hu bei eis. Wat elo d'Bettcapacitéiten an eise Spideeler betrëfft, dat ass eng Fro, déi oft gestallt gëtt. Ech géif Iech déi enker elo ganz genau duerchginn. Mir hunn insgesamt 2.354 Better disponibel, mat enger weiderer Reserve vun 230 Better, déi kënnen aktivéiert ginn. Vun dëser Unzuel sinn 2.235 normal Better. mat enger Reserv vun 150 weideren normale Better a mir hunn e Stand vun 119 Intensivbetter, dat heescht Better, déi elo haut als sollech ausgeriicht sinn, mat enger Reserv vun 80 zousätzlechen Intensivbetter, déi mer zu all Moment kënnen aktivéieren. Intensivbetter, dat si Better, déi souwuel mat dem deementspriechende Material, also Respiratoren, ausgestatt sinn an och kënne betreit gi vun deem Personal, wat extra dofir och zum Deel muss ausgebilt ginn. Dat heescht, mir hunn insgesamt eng Intensivbettcapacitéit haut vun ronn 200 Better. Doriwwer eraus hu mer awer och haut schonn 100 zousätzlech Respirateuren zu Lëtzebuerg, déi am Eeschtfall kënnen aktivéiert ginn. Dat heescht, do ass d'Material do, a wann d'Situatioun et verlaangt, kënne mer aner Better fräimaachen an oprüsten, fir datt et Intensivbetter ginn. Dat heescht am Kloertext, datt mer Stand haut, mat deene Commanden, déi ukomm sinn, kënne bis op 300 Intensivbetter eropgoen. Ech géif awer drop opmierksam maachen, dass mer nieft deem Material, wat mer hunn, ech hunn dat scho e puermol gesot, nach eng ganz Rei Commandë lafen hunn, wou mer och zouversichtlech sinn, dass mer dat trotzdeem iwwert déi nächst Wochen, wann och net an där ganzer Ampleur, mä awer zum Deel wäerten erakréien, soudass mer mat all zousätzlechem Material, wat mer erakréien um Niveau Respirateur, natierlech och nach kënnen zousätzlech Better an den Asaz bréngen. Dann och nach eng Prezisioun zu de Scanneren. Ech war do net ganz prezis bei d'lescht Kéier, wou ech d'Fro gestallt kritt hunn. Déi véier Scannere sinn en Acquis, déi si kaaft. Deen éischten an enger Rekordzäit, deier am Verglach zu normalen Zäiten. Een éischte wäert zu Ettelbréck den drëtten Abrëll kënnen operationell ginn. Déi dräi aner, dat heescht am CHL, HRS an CHEM, Déi wäerten a Container opgeriicht ginn. Dat hëlt e bësselche méi laang Zäit. Déi wäerten tëschent dem zéngten an dem zwieleften Abrëll kënnen operationell an den Asaz goen. Dann och nach eng Fro, déi mer oft gestallt kréien, Wéi si mer opgestallt par rapport zu eisen normale Patienten? Mir hunn niewent eiser ganzer Oprüstung fir den Ëmgang mat de Covid-Patienten selbstverständlech mat normale Krankheeten och ze kämpfen. Et si Leit, déi dringend musse behandelt ginn. Kriibspatienten, mussen Operatioune gemat ginn. Och do sinn eis Klinicke preparéiert. All Klinik huet wierklech een Deel vun hirem Staff, dee reservéiert ass fir déi normal Behandlungen an en anere Stream eben, dee prett ass, dee fräigemat ginn ass fir d'Covid-Affluen. Mir hunn awer och donieft, mir hunn eng ganz Rei, mir hu véier Spideeler, déi insgesamt aacht Siten hunn, wann een dat genau zesummenzielt. Do ass och ee Site, nämlech dee vun der Zithaklinik, deen ass am Moment, Reservéiert wierklech fir, wann ech dat ënner Gänseféisercher ka soen, propper Patienten, dat heescht non, also net Covid-Patienten. Do sollen eben déi urgent a wichteg Operatioune kënne gemat gi mat engem Personal, wat och separat aktivéiert ass ronderëm dee Site. Dat heescht, mir hunn ee Site, d'Zithaklinik, déi wierklech am Moment wierklech net aktivéiert ass fir e Flux vu Covid-Patienten, justement well mer do och Leit hunn, déi eben urgent a wichteg Traitementer musse gemat kréien, déi par définition och vulnerabel Leit sinn, dass do reservéiert ass och eis Ambitioun, dat kënnen oprecht ze halen, idealerweis bis zum Schluss vun der Kris, op jidde Fall esou laang wéi méiglech. Op den anere Siten, dat ass eng ganz concertéiert Opdeelung tëschent de Spideeler, déi Kooperatioun, déi Zesummenaarbecht funktionéiert wierklech ganz gutt. An all deenen anere Spideeler si separat Flüen opgebaut, esouwuel um Niveau vun der Behandlung wéi och um Niveau vum Personal. wou se dann par, dat gëtt iwwer Unités de soins getrennt, wou wierklech kloer Trennung gemat gëtt fir dat eent an dat anert. Voilà, da géif ech vläicht och nach eng Kéier drop opmierksam maachen, datt Lëtzebuerg probéiert als éischt Land dobäi ze sinn, fir an déi sougenannte Recherche vun der Herdenimmunitéit eranzegoen. Do gëtt et nei Tester, Mir hunn där um Kommen. Mir sinn och zouversichtlech, dass mer se kréien. Mir hu se nach net, mee eiser Planung no si mer wierklech opgestallt a mir plangen dat intensiv, den Deploiement, fir wierklech iwwert déi Bluttester, déi engem erlaben, iwwert en Echantillon an der ganzer Bevëlkerung festzestellen, wie schonn immun ass, wien krank ass oder wien et nach net hat, eben e ganz gutt Bild ze kréie vun der Situatioun op eisem Territoire. Dat ass eppes, wat mer an der Planung hunn. Ech weess, d'Informatioun ass schonn zirkuliert. Ech hätt se eventuell léiwer erausgi wann ech sécher gewiescht wier, d'Material ass do. Mee am Prinzip ass dat ab der nächster Woch geplangt an do solle mer och en Deploiement kënne maachen dann, wou mer amgaang sinn ze plangen, wéini deen ideal soll ulafen. Wa mer op dee Wee kënne goen, da kënne mer e ganz gudden Schratt weider och fir d'Planung vun eiser Strategie fir eraus aus der Kris ze goen. Dat si mer och eramgaangen, do si mer och amgaangen drun ze schaffen mat enger ganzer Equipe un, u Chercheuren, u Leit vun eis, déi weider näischt maachen niewent dem Operationellen, si fonctionnéieren am Fong à part vum Operationellen, Deeler beschäftege sech wierklech mat Statistiken, mat Projektiounen an esou weider, datt mer och fir eist Land eng fiabel Basis kréie fir de Monitoring vun der Kris selwer, awer surtout och fir ze decidéieren, wéi gi mer eraus, wéini ass de Moment fir erofzegoe mat de Mesuren. Dat sinn Aarbechten, déi lafen op Héichtouren, an ech erwaarde mer do och éischt Resultater elo d'nächst Woch, soudass mer och kënnen ab nächster Woch méi prezis ginn, wat déi nächst Etappen oder verschidde Szenarien zumindest sinn, déi een fir eist Land wierklech elo kann undenken. Dat ass zu dësem Zäitpunkt nach net méiglech. Alles, wat een do esou héiert, ass an eisen Aen nach reng spekulativ. Do si wierklech d'Experten, déi drop schaffen an nach e bësselchen Zäit brauchen, fir eis Chifferen ze relativiséieren an dat an de Verglach ze bréngen. Ech géif vu menger Säit aus och ganz gären eng Kéier op déi allgemeng Verhalensreegelen agoen. Dat ass net ze ënnerschätzen. Vill Saache sinn nach erlaabt. Ech géif awer drop opmierksam maachen, dass ee, wann een zum Beispill akafe geet, dass een dat net soll als Beschäftegung ugesinn, dass ee wierklech soll probéieren, alleng akafen ze goen, wann et nëmmen iergendwéi geet, et esou mann ewéi méiglech ze maachen oder et ze regroupéieren, dass een déi Aktivitéiten, déi erlaabt sinn, restriktiv ugeet. Ech mengen, dass Mir wënschen eis wierklech, dass d'Leit sech de Prinzip zu Häerz huelen, dass se doheem bleiwen an dass se alles, wou se sech d'Fro stellen, Kann ech et maachen, soll ech et maachen, vläicht eng Kéier mat deem Filter kucken, Ass et wierklech néideg, muss dat wierklech elo sinn? An wann een sech déi Fro wierklech systematesch stellt, dann erleedegen sech ganz vill Froen. Ob dat da elo genau juristesch erlaabt ass oder net, dat ass wierklech den Opruff, deen ech vu menger Säit och nach eng Kéier gär géif maachen. Et ass extrem wichteg, dass elo déi kruzial Zäit, dass mer eis all dodrunner halen, dass mer déi Verhalensreegelen observéieren an esou mann wéi méiglech dobaussen zirkuléieren, fir dass mer esou mann wéi méiglech dee Virus nach weider verbreeden an eiser Gesellschaft. Dann géif ech och nach haut dovunner profitéieren, en Opruff ze maachen, wat eise Cargozenter betrëfft. De Cargozenter ass vu ganz, ganz grousser Wichtigkeet zu dësem Zäitpunkt, well et iwwert dee Wee ass, dat ass den, Premier huet dat schonn öfters gesot, dat ass eis Bréck no baussen, dass do wou mer eist Material hierkréien, op dat mer waarden, vill kritescht Material, en Deel ass ukomm, haut de Moien um 7 Auer krute mer eng Liwwerung, déi scho guer net schlecht war, et ass nach laang net alles wat mer bestallt hunn, mee et kënnt lues a lues. Mir sinn och do op Volontairen ugewisen, fir ze hëllefen. Dofir gouf och op Govjobs eng Positioun heifir definéiert, speziell en Appell gemat, fir och do genuch Volontairen ze hunn, dass mer wierklech eise Cargo Center kënnen assuréieren iwwert déi Kris erduerch. Ech giff bei där Geleeënheet och nach eng Kéier wierklech en häerzleche Merci soen den iwwer 11.000 Leit, déi sech scho gemellt hunn of Govjobs. Dat ass en immensen Elan u Solidaritéit bei der Bevëlkerung hei an dat mécht engem wierklech Freed an dëser Zäit. Voilà, dann och do schonn, wéi gesot, am Cargozenter sinn och scho Volontairen elo. Och do vu menger Säit e Merci. Ech hunn de Moien dat gesinn, do si Leit vun der WSA, vun der CFL an och vun der Arméi, déi schonn am Asaz sinn. An ech sinn och ganz zouversichtlech, datt mer iwwert den Opruff vu Volontairen do wierklech derduerch wäerte kommen. An dann ass et ugeklongen, Mir sinn, mir hunn en Accord de principe fir d'Personal vum ganze Gesondheetssecteur, also fir sämtlech Gesondheetsberuffer eng Léisung ze fannen, wéi mer déi Leit kënnen iwwert de Wee vun engem CDD duerch dës Kris erduerch engersäits séchere mat engem Revenu, awer och aktivéiere fir déi Besoinen, déi mer hunn. Dëst, fir datt mer esou flexibel wéi méiglech kënnen déi Kris managen an d'Leit an den Asaz bréngen dee Moment, wou mer se brauchen. Dozou wäerte Prezisioune kommen. Dat ass eppes, wou mer nach wierklech ganz vill Detailaarbecht elo maachen iwwert de Weekend erduerch. Den Accord de principe ass do, mee mir wäerten de Méinden prett si fir doriwwer am Detail ze kommuniquéieren. Voilà, dat war et vu menger Säit.
Voilà, ech fänken un, zoufälleg, mat Froe vum Radio 100,7. Déi éischt Fro geet un d'Madame Lenert. Aus wéi enge Grënn publizéiert Dir op Ärem Internetsite, anescht wéi zum Beispill d'Belsch, net méi verschidden Zuelen, also och déi vun den Hospitalisatiounen, de Soins intensifs, de geheelte Patienten, mat och all Kéier de Variatiounen bannent engem Dag? Hutt Dir wëlles an Zukunft méi Zuelen ze publizéieren, och déi vum Total vun den Tester? Mir sinn amgaangen en komplett neie Monitoring-System en place ze setzen. Deen ass esou gutt wéi finaliséiert an ech wäert och ab der nächster Woch eng eng wierklech komplett, dat ass e ganz komplexe System dee mer en place gesat hunn, deen meng ech och kee Land an deem Stil en place huet, wou mer d'Donnéeë vu sämtlechen Acteure wierklech beienee kréien, mat Dashboarden drop. Wa mer dee bis lafen hunn, dat wäert ab der nächster Woch sinn, wäerte mer eis eng Kéier intern domadder befaassen, ob mer nach méi Detailer erausginn. Dat hu mer am Moment ganz bewosst net gemat, well mer déi Zuelen à heures variables vun enger grousser Villfalt un Acteure erakommen. Et ass immens opwenneg, se ze kontrolléieren. Se sinn och deels, si mer der Meenung, datt se se vläicht méi Onrou maachen an der Bevëlkerung wéi gutt. Zum Beispill, wann Der mech frot, d'Zuel vun deenen Personnes guéries, wa mer do déi Zuele géifen erausginn, déi ech Iech elo haut ginn hunn, mengen ech, dass dat méi Froen opwerft, wéi et d'Leit berouegt. Mee mir sinn, mir hunn ons effektiv dat och, esoubal mer eis Zuele komplett hunn, wäerte mer eis nach eng Kéier domadder befaassen, ob mer vläicht méi Detail erausginn. Ech wäert jiddefalls ab der nächster Woch Dag fir Dag de ganzen Iwwerbléck op déi Zuelen hunn a wäert och dozou kënne reegelméisseg Ridd an Äntwert stoen. An da kucke mer, kënn dat nach eng Kéier vergläichen, wat déi aner Länner maachen. Mir haten eis au départ och alignéiert op aner Länner, mee wann do Parametere sinn, déi wierklech interessant si fir dobausse, kënne mer dat gären noschalten. Mee wéi gesot, ab der, ab der nächster Woch wëlle sécher sinn, dass mer e gudde stabiliséierten Datesystem hunn, wou mer dat och relativ automatiséiert kënne maachen, well dat mobiliséiert d'Ekippen ganz staark fir déi Chiffere genau ze berechnen an och korrekt erauszeginn. Et ass ëmmer de Risiko, datt een eng falsch Zuel erausgëtt. Soubal mer do sécher sinn, ab der nächster Woch ass, ginn et do nei Méiglechkeeten och fir eis.
Dann eng Fro, mengen ech, vun rtl. Un d'Madame Lenert och, Wéi gesäit déi momentan Situatioun an den Alters a Fleegeheemer aus? Wéi vill Fäll goufen bis ewell an deenen Enseignen registréiert?
Mir hunn eng Rei Fäll bei deene verstuerwene Persounen, déi aus den Alters a Fleegeheimer sinn, an och eng Rei Infizéierter, esou wéi dat och am Ausland de Fall ass. 't ass sech ze erwaarden, dat sinn déi Plazen, wou déi vulnerabel Leit sinn, dass do Häerde kommen. Ech mengen, dat si Plazen, wou déi vulnerabelste Leit sinn an och Leit, déi am Alter sinn, soudass do eis Situatioun elo net anescht ass, wéi dat an esou enger Kris ze erwaarden ass. Si ass à ce point awer och elo net speziell inquiétante par rapport zu deem, wat een am Ausland ka gesinn.
Dann nach eng Fro vun rtl zur Situatioun, wéini ee geheelt ass. An Däitschland muss een zwee Tester duerchlafen, déi negativ ausfalen, fir als geheelt ze gëllen. Wéi sinn d'Richtlinnen dozou hei zu Lëtzebuerg, wéi een als geheelt agestuuft gëtt? Gëtt et wierklech just déi Richtlinn vu 14 Deeg Quarantän, a wann ee keng Symptomer méi opweist, ass ee geheelt?
Mir hunn bewosst net méi déi zwee Tester, éischtens emol fir d'Tester net ze verbëtzen, dat ass déi eng Saach, an dat anert ass, well déi Tester jo och net honnertprozenteg fiabel sinn. Dat heescht, mir fueren elo op där Richtlinn, op där Definitioun vu 14 Deeg säit dem positiven Test. An 48 Stonnen ouni Symptomer, dat ass eis offiziell Definitioun hei zu Lëtzebuerg, déi ass och alignéiert mat internationale Richtlinnen. Vue datt mer deen anere Projet um Lafen hunn, fir elo geschwënn an eng fir den Immuntest ze huelen, deen ass eigentlech, dee seet méi aus, well mer do wierklech e Bild kréien an der Populatioun, ween ass, ween huet schonn Immunitéit opgebaut a ween net, setze mir éischter dorobber, wéi datt mer elo jiddwereen systematesch och nach giffen duebel testen. Dat gëtt immens vill Opwand, d'Leit mussen jo erëm dohinner fueren an esou weider. Dat ass eng Risikoofwäertung, déi mer gemat hunn. Mir hunn dat net fir pertinent fonnt, op där Schinn weiderzefueren, d'autant plus wou déi Praxis och am Ausland, wann Der kuckt, wéi wéineg Tester iwwerhaapt gemat ginn an deene Länner, wou déi do Praxis ass, da kënnt Der Iech ausrechnen, wéi sënnfräi et am Endeffekt ass. Ech mengen, et huet ee besser erëm je eng probéieren, maximal ze testen au départ, fir wierklech méiglechst vill positiv Leit ze orten an och deementspreechend ze behandelen an hinne Consignen ze ginn, wéi da ganz wéineg ze testen an och nach duebel.

Gëschter meng Interventioun ugefaang, andeem mer un d'Kroaten denken, déi och nach en Äerdbiewen haten an de leschten Deeg, awer och u Spuenien, Italien an och verschidde Regiounen a Frankräich, wou wierklech d'Situatioun dramatesch ass, mä awer och gewarnt, dass déi Situatioun muer an anere Länner ka sinn an dass d'Solidaritéit déi ass, dass een zesummen no Léisunge sicht, fir zesummen de Problem ze léisen. Verschidde Länner hu gemengt, datt d'Grenzen zoumaachen d'Léisung wär, net nom Noper kucken d'Léisung wär. An haut gesi mer, datt mer als Europäesch Unioun ugewise sinn un anerer, well mer och als Europäesch Unioun, muss ech Iech soen, point de vue medezinesch Recherche a pharmazeutesch Recherche déi lescht Jore net genuch investéiert hunn. Haut, Dir kuckt de Gros vun de Produiten kommen net aus Europa. Éischt Saach, d'Solidaritéit ass fir eis duerch déi Proposition, a mir hunn dee Bréif och ënnerschriwwen, vun de Corona-Bonds, dass mer bereet wieren am Fong fir gemeinsam, gemeinsam un de Marché ze goen. Mir wëssen, dass Italien a Spuenien, ech schwätzen net vu Frankräich, mä Italien a Spuenien virun allem, wann déi muer gären op de Marché Sue siche ginn, Schwierigkeete wäerten hunn. Gëschter wor keng Unanimitéit do fir Corona-Bonds. Mir hunn eis awer gëeenegt, dass mer dem Ecofin, dat heescht de Finanzministeren, en Délai loossen elo, fir dass si Propositiounen maachen, dass niewelaanscht och d'Kommissioun zesumme mam Conseil, mat den aneren Institutiounen zesummekommen, fir eben Instrumenter auszeschaffen, an dass mir als Regierungscheffen a Statschefen wäerten an zwou Wochen dann eng Kéier erëmgesinn iwwer Videokonferenz, fir do Neel mat Käpp ze maachen. Ech muss Iech soen, d'Europäesch Unioun ass och e Projet vu Solidaritéit. An den Text ass fir eis net staark genuch gewiescht, fir ënnert d'Solidar, fir déi Solidaritéit wierklech ze ënnersträichen. Mee mir hunn et awer fäerdegbruecht, dass awer am Text dra steet, dass déi Situatioun katastrophal ass. dass eng Solidaritéit muss do sinn an dass mer eis all Instrumenter solle kënnen analyséieren, fir no Léisungen ze sichen. Dat ass déi Positioun, déi Lëtzebuerg bis elo hat, dat ass déi Positioun, déi Lëtzebuerg huet an dat ass déi Positioun, déi Lëtzebuerg wäert weiderbehalen. Mir sinn der Meenung, dass d'Solidaritéit hei an zesummen no Léisungen ze sichen déi eenzeg Méiglechkeet ass, fir aus där Kris ze kommen. Aner Punkt ass, wann ee gesäit, wéi et mat de Mesurë gaang ass, Déi eng hunn eréischt viru kuerzem decidéiert, dass si hir Wiertschaften an hir Caféë zoumaachen. Wéi mir zu Lëtzebuerg déi Decisioun geholl hunn, virun enger wëssener Zäit, hu verschidde Leit gesot, oh direkt, mee kuck d'Noperen hunn et nach net gemaach. Dat ass eng Responsabilitéit vun eis gewiescht. Ech hätt léiwer gehat, mir hätten zesummen als EU fäerdeg bruecht, zu 27 koordinéiert Mesuren ze huelen. Et si verschidde Länner, déi nach virun e puer Deeg réischt Decisioune geholl hunn. Ech wëll Iech just soen, dass dat alles Repercussioune wäert hu fir d'Sortie. well awer dann déi eng oder déi aner verschidde Mesuren net geholl hunn an doduerjer dann am Fong de Schluss vun der Contagioun méi laang wäert daueren, well eebe verschidde Leit eeben dee Confinement, sou wéi mir en och direkt gemaach hunn, wéi mer zu Lëtzebuerg den éischte Fall haten, dee sech och hei infizéiert huet, geholl hunn. Dofir si mir elo der Meenung, dass fir d'Sortie och eng Koordinatioun gebraucht gëtt. Mir kënnen eis net erlaben, dass elo nees verschidde Länner soen, bei eis ass alles fäerdeg, bei eis geet et elo, muss et virugoen an dowéinst hiewe mer all Confinementsstrukturen, well soss fänke mer nees bei Null un. Dee Risk besteet dowéinst, a wat mer bis elo net fäerdegbruecht hunn, fir gemeinsam Mesuren ze huelen, hoffen ech, dass mer et fäerdeg bréngen, zesumme mat der Europäescher Kommissioun gemeinsam eng Exit-Strategie och kënnen ausschaffen. Dat ass op jidde Fall meng Hoffnung. De Problem ass e gemeinsame Problem, et ass keen nationale Problem.
Dann eng Fro vun

Esou en Appell ass scho lancéiert. Et ass eng Aktioun fir Maskebitzen d'lescht Woch eraus promouvéiert ginn. Déi huet och ganz vill Succès. Grousse Merci och do fir all déi, déi sech gemellt hunn. Wat ass elo d'Attitude vun der Regierung? Soe mer, wa mer an en Enkpass komme vu Masken, ass natierlech besser eng selwer gemitzte Mask wéi keng. Dofir gesinn ech dat als eng preventiven Appell. Mir hoffen drop a sinn nach ëmmer zouversichtlech, dass mer elo deemnächst wierklech awer massiv Maske kréien. Mir kruten der elo eran iwwert déi lescht Woch. Doduerch konnte mer och vill méi konsequent domat erausgoen an de Secteur, an de Gesondheetssecteur, an de Fleegesecteur och an och op aner sensibele Plazen, Ech hoffen, dass mer dat wierklech verstäerkt kënne vun Dag zu Dag weidermaachen. Mee nichtsdestotrotz ass et natierlech eng gutt Saach, wann d'Leit sech eng Mask maachen. Déi sinn alt do, wuel wëssend, dass eng Mask keen absolute Schutz ass. Ech wëll op alle Fall eppes evitéieren, dass dat e falscht Gefill u Sécherheet gëtt. D'Mask evitéiert, dass ech vläicht manner eraus ginn, wann ech erkaalt sinn, wann ech néitsen oder esou oder beim Schwätzen, et ass keen absolute Schutz, de Virus gëtt net wierklech opgehal doduerjer, dofir eng gutt Saach schonn. Et hält sécherlech e bëssen eppes zréck, mee et ass keng absolut Sécherheet, et ass e Behollef, mee et soll net net den Androck ginn, dass wann ech esou eng gebitzte Mask unhunn, dass ech dann à l'abri de tout wär an erëm kéint de Sécherheetsofstand e bësselche méi labber kucken, deen ass einfach extrem wichteg. Dat ass dat eenzegt wat wierklech absolut sécher gëllt, dass wann ech wierklech op mengem Abstand bleiwen, deen Distancing bäihale, physeschen Distancing, d'Leit kënnen jo matenee schwätzen, sech échangéieren op op aner op aner Weeër, mee déi physesch Distanz ass einfach extrem extrem wichteg.

Also Cyberattacke ginn dagdeeglech geréiert an ofgeblockt. Och beim Staat. Ech hunn elo net Kenntnis vun engem, enger spezifescher Problematik, déi elo an engem Spidol gewiescht wär. Mee all Systemer si protegéiert an déi Leit, déi domadder ëmginn, déi sinn dagdeeglech am Kontakt mat Tentativen, fir ze hacken. Mee ech hunn, fir op Är Fro ze äntweren, elo net Kenntnis vun engem spezielle Fall.

Doudesfall war eng Persoun aus dem Fleegeheem Altersheem zu Bartreng. Wéi vill vun deenen aneren 8 Doudegen zu Lëtzebuerg waren a Fleegeheemer. Dat ass déi Zuel, déi ech virdru gesot hat. Ënner deenen Doudeger si 5 Persounen, déi aus Fleegeheimer oder Altersheimer stamen.
Ënner deene 15, wou der och nach deen ee vu Mulhouse, dat heescht ënner deene 14.

Wéi vill aner Altersheemer zu Lëtzebuerg ginn et, wou Infektioune confirméiert sinn oder Verdacht besteet, a wéi vill vun de Residue si infizéiert? Ech kann Iech confirméieren, dass mer och an aneren Altersheemer natierlech och positiv Fäll hunn, esou wéi och op anere Pla. Mir ginn net den Detail wierklech eraus, wou déi Infektioune sinn, mee et ass e Fait, ech hunn dat och scho gesot, dass Mir hunn effektiv och an Altersheimer positiv geteste Leit. Do sinn och deementspriechend Prozeduren en place. Dat ass vun Ufank vun der Kris un absolut mat ageplangt. D'Heimer wësse wéi se domadder ëmginn. Si si geschoult fir richteg ze isoléieren. Si hunn deementspriechend Instruktioune kritt. Dat ass also e Szenario, deen absolut geréiert ass an deem Sënn, datt wa mer positiv Fäll an engem Fleege oder engem Altersheim hunn, dass d'Leit sur place do wëssen an och déi néideg Instruktiounen hunn, fir domadder ëmzegoen an och deen Isolement dann esou ze maachen, wéi e sech imposéiert.
Dann eng Fro vum L'essentiel, Des jeunes patients ou sans soucis annexe de santé sont-ils hospitalisés dans un état grave?
Hospitaliséiert, jo. Mengen Informatiounen no net op der Intensivstation.

Luxembourgeoise, pardon, je n'ai pas bien compris votre intervention concernant vos plans pour la semaine prochaine, also d'Herdenimmunität.
Dat sinn net d'Tester dorobber, ob ee positiv ass. Dat ass eng nei Generatioun un Tester, wou een iwwer e Bluttest kann noweisen, ob eng Persoun schonn eng Immunitéit opgebaut huet géint de Covid. An dat sinn Tester, déi och net flächendeckend gemat ginn, mee déi Methodologie, déi deem ënnerläit, berout op Echantillonen, en Echantillon représentatif fir déi ganz Bevëlkerung, soudass et net flächendeckend ass an deem Sënn, dass een all eenzelne Bierger test, mee en Echantillon, deen Hand an Hand geet mat deem, wat vun deem Test virgi gëtt. An dat ass dat, wat mer an der Planung hunn. Dat heescht. Mir sinn amgaangen, dat ze plangen, wat dat fir eist Land bedeit. Mir wäerten Chance hunn, well mer, well mer eben eng begrenzten Zuel un Uwunner hunn, fir wierklech kënnen dat iwwert eise ganzen Territoire ze maachen, awer opgrond vun engem Echantillon.
Dann eng Fro vu Lëtzebuerger Gemengen.

Firwat heescht kënnen eng Dezentralisatioun an evitéieren, dass all déi Leit selwechte Moment op déi selwecht Plaz kommen, dass den Teletravail do en Deel vun deene Méiglechkeeten och ass, fir eben en Délestage vun de Stroossen, en Délestage vun der Konzentratioun vun Leit op deene selwechte Plazen? Do sinn eng Rëtsch vun Analysen, déi scho gemaach gi sinn. A mir sinn der Meenung, dass den Teletravail och eng Realitéit ass. fir d'Zukunft, fir z'evitéieren, wéi gesot, dass de Verkéier och ëmmer méi schlëmm gëtt, wa verschidde Betriber sech op eng Plaz installéieren. Wéi gesot, de Bilan elo ass vläicht e falsche Bilan, well wann ee sou vill Leit am Télétravail och huet, weess een net, ob een dann dat Resultat géif kréien, wann een eng gewëssene Prozentsaz am Télétravail géif kréien. Mee wéi gesot, mir schléissen selbstverständlech net aus, dass et wichteg ass, no dëser Experienz ze kucken, wéi d'Experienz vun deene Betriber, déi vläicht bis elo keen Télétravail och gemaach hunn, vläicht incitéiert och kënne ginn, fir den Télétravail ze maachen. Mee mir sinn an deem Kontext och ganz frou, dass mer och mat der Belsch an och mat Frankräich jo do deen Accord och fonnt hunn iwwert den Télétravail fir d'Frontalieren, fir dass do déi Dispositione si vun deene maximalen Deeg och opgehuewe konnt ginn. Télétravail ass hautdesdaags eng Realitéit an Dir wësst, dass dës Regierung au contraire den Télétravail favoriséiert a mengt, dass dat och eng richtig Alternativ ka ginn. Selbstverständlech net alles am Télétravail, mee en Deel am Télétravail. Zweet Fro vu Lëtzebuerger Gemengen, Les personnes en chômage technique ou partiel peuvent-ils se porter volontaires sur la plateforme Govjobs?
Mir haten doriwwer diskutéiert. Dat ass net kontradiktoresch mam Fait, dass si vläicht am Chômage technique, mee ech mengen, dass déi benevol Tâchen wierklech gebraucht och ginn. A wa se jo an engem Chômage partiel gesat gi sinn, ass et jo ganz oft d'Betrib jo wat decidéiert huet. Da kann een och net der Persoun soen, dass en och net dierf sech engagéiere fir seng aner Matbierger. Dat heescht, deen een ech wëll mellen, fir kënnen ze hëllefen, wäert net dann seng Rechter gestrach kréien, déi e soss ze gutt huet.
Froe vum Quotidien, ech probéieren déi erauszefilteren, déi mer schonn haten. D'Situatioun gëtt ëmmer méi ugespaant an den Altersheemer an an de Maisons de soins. Hutt Dir elo eng adaptéiert Strategie fir eng Prise en charge?
Mir hu keng adaptéiert Strategie. Mir hunn déi Strategie, déi mer do en place gesat hunn an déi appropriéiert ass. Déi gëtt elo natierlech Vollgas duerchgezunn. Mir si elo matten am Deploiement vun där Strategie.
An dann d'zweet Fro zu de Fäll vun den Non-résidents. Sinn dat exklusiv Frontalieren?
Menges Wëssens schonn, jo. Ech weess, datt mer ganz vill iwwert d'Grenz ënnerwee waren. Jo, et si Frontalieren. Ech misst dat awer vérifiéieren. Et ka elo sinn, datt een oder deen anere méi keng Informatioun huet. D'Tageblatt seng Fro ass scho beäntwert.
Eng Fro vu Reporter dann, Gi scho Leit aus der Réserve sanitaire an de Spideeler agesat? Jo. Si Formatioune fir dës Leit virgesinn? Mir hu Formatioune geplangt. Déi si prett, fir Leit kuerzfristeg kënnen ëmzeschoulen op verschidden Akten. Mee déi sinn nach net aktivéiert bis elo. Mee dat ass prett. An dann nach eng Fro vum Wort, Denkt d'Regierung drun, déi national Ethikkommissioun anzebannen, esou wéi dat beispillsweis a Bayern de Fall ass? Dat ass net hei spezifizéiert, mee ech denken dat Geet op déi Décisions. Mir haten de Moien am Regierungsrot och en Echange doriwwer an d'Madame Lenert huet haut de Mëtteg nach eng Reunioun mat den Ethikcomitéen och aus de verschiddene Spideeler, fir do ze kucken, eng gemeinsam Positioun och auszeschaffen.
Dann duerch de Filter nach eng Fro vu Reporter, Och wann Dir sot, datt d'Situatioun weider grav an nach laang net iwwerstan ass, gëtt et en Zäithorizont, wéi laang den aktuelle Lockdown op d'mannst nach muss bäibehale ginn? Oder anescht, Wéi eng Krittäre missten erfëllt sinn, datt dee Lockdown kéint opgehuewe ginn, pardon, kéint gelockert ginn. Dat ass dat, wat ech virdrunner gesot hunn. Dat kann een zu dësem Zäitpunkt, wäerte mir eis net dozou äusseren. Dat ass dat, wat ech virdrun ugeschwat hunn, wou mer eng ganz Ekipp drop schaffen hunn, fir eis eng Strategie fir eist Land ze ginn. Déi wäert Mëtt nächster Woch stabiliséiert sinn. Dat heescht, mir wäerten dann déi néideg Donnéeën hunn, fir op deenen Donnéeën een oder deen anere Szenario kënne wierklech drop ze setzen.